आबि गेल महापात्र सब हमहूँ देखै छियै ई सब केना फूल तोड़ैया एरो बजर खसवा करिया तू हमर तिलविखनी के फूल किया ने तोड़ दै छी रौ तोरा पता नहीं छो एखन फुलौरी चलि रहल छै से हमर गाछ हमर मर्जी अच्छा हम्मर गाछ हम्मर मर्जी दीदी ई अन्ना ने मानतो पहले अकर पूरा हाथ देख के तोड़ तोहन अपना सब फूल तोड़ी है एहनो जबरदस्ती भेलै या ई कोनो बात भेलो तोहर सबके गे यह बात है तो आम परसों हमर बहिन आयल रहे तिलबिखनी तो तू मार पीट केने रहीन फूल तोड़े लेल हम मार पीट केने रहिए कि उल्टा तोरे बहन सब मिल के हमरा मारे जाय गेल काल खुना हाँ गे दीदी सही कहै छौ ई हमही सब जते छौरी सब रहिए सब मिल के मारबो करे जाय गेलिए आ सबटा फूलो तोड़ लेलिए एकर सबके हैया देखली देखली सुनली ना अपन छोटकी बहन के बात तू सुनली ना की कहल कैसे

देखे लागल जखन कनी कनी के देखे लागल एक सौ ता गाछ दिस ताकै छी तऽ एको गो फूले नहि गाछ में सब फूल तूल तोड़ के पार हमरा आँखि पर मुक्का मारि के आनल बना देलक आ फूल तोड़ के पार हाँ तऽ की चाहे छी आइयो आँखि फूल फुला दिया फाटि मारि कऽ तहन फूल तोड़ऽ देबहिन कोरि फुट

भले ही ओकर बियाह रामधरिया पोता से भ गेल होय मुदा ओ हमर दिल में हमेशा रहत एहि गाछक सबटा फूल हम ओकरे लेल रखने छियै किरे बेचना के सार मतलब बेचना के बेटा करिया की बात छै रे ई तीन बजे भोरेरिया में की हल्ला पसारने छै देखियौ ने ई हमरा सबके फूले ने तोड़ा दैया हाँ रौ हमर नवकी कन्या के फूल तोड़े से रोके के तोर हिम्मत केना भेलो रौ रौबा तोरा पता नहीं छौ जे हम बिहार पुलिस में छी सार हम मधुश्रावणी में पैर पर टीमी जे दागल जाय छै वह नवकी कन्या सबके हाँ हाँ हाँ हाँ वह टेमी आनि कऽ तोरा जीभ पर दाग देबो सार हम चिन्हला नहीं तू हमरा यो ओझा जी बंदूक से गोलिये मार दियो ई बजर खसुआ करिया के राव भाई कोढ़ फुट्टा कहाँ के राव भाई ए छोड़ी के एक रति के छा लबर लबर तान से केने छा परसू खन इहे आइक फोड़ के आन्हर कऽ देने रहू से बिसरि गेलही कोढ़ फुट्टा कहाँ के ए छोरा चुपचाप फूल तोड़ दही हे जाओ ये जाओ अहाँ सब फूल तोड़ लिएगा आराम से हमर फूलक गाछ दिस एक डेग आगू बढ़ेलहुँ तऽ हम कान कपार झाड़ि देब ईटा उठा कऽ रुक सार बंदूक निकाल दे आई गोलिये मार देबे आई जिद्दी नाना के निकालू बंदूक निकालू आइ आइ निकालू आइ अहाँके दम अछि तऽ निकालू बन्दूक चलाउ गोली आइ हमहूँ देखै छियै जे छै से आइ हम जे छै से अपन गर्लफ्रेंड काली चरनी के नाम पर कुर्बान हो जाए लेकिन हम फूल नहीं तोड़ देव हाथ तक नहीं लगवा देव फूल पर रबै ई क्यों एक काली चर्बी के चक्कर में पड़ल छै कोनो नीक महीस अ, मतलब कोनो नीक लड़की देख कऽ तोहर बियाह करा देबो ने तो चिंता किया करे छारो अपन छोटकी साइड तिलबिखनी से बियाह करा देबे ने हमर हाँ करा देबो तू अखन फूल तोड़ा दही एकरा सबके हम ने ई महीस मुंह वाला करिया से बियाह करब तरब है अहाँ अखन शांत रहू ने पहिने फूल तोड़ू ने तहन सोचबै कोढ़ फुट्टा कहाँ के पक्का करेबे ने बियाह हमर फेर बाद में मुकरब नहीं से पहिने कह दै छी नहीं तो बहुत गलत वाला बात भ जात अरे हाँ यार जैटा कहबा तैटा बियाह करेबो रे नया आदमी भेटते महीसे बरद सबके लेकिन बियाह तोहर जरूर करेबो है आब हमरा लग नौटंकी नहि करू आ अही साइड से बियाह करब आब हम चाहे जे होय बियाह तऽ अही साइड से करब कोरि फुट्टा कहाँ के बेकारे ई बियाह वाला बातक चर्चा केलहुँ ई मुझौसा लग ई बजर खसुआब एना नहि मानत ध्यान से सुनि लिअ गोरलगाय में हमरा एकावन हजार एक सौ इक्कीस टका चाही आ जे छै से लड़का ले पहुँचत पाँच सौ पाँच सौ सात आदमी अहाँ सब हेबै आ हम सब बरियाती में एक सौ इक्कीस टा बरियाती जायत हमरा ओहिठमा से से पहिने कहि दै छी अहाँ दहेज में हमर चारि गो महींस अहाँ बिल्कुल नहि बिसरब से पहिने कहि देलहुँ हेँ। फेर बाद में हम कोनो तरहक नौटंकी नहि सुनब अच्छा एकटा फूल तोड़े लेल एतेक बड़का सजा कोढ़ फुट्टा कहाँ के ये अहाँ सब छोड़ दियो एकर गाछ से नहीं फूल तोड़ू अहाँ सबके मार्केट से प्लास्टिके वाला फूल आनि देब ओहिसँ अहाँ सब फूल लोढ़े फूल लोढ़ी मना लेब बुझलियै छोड़ दियो एकरा